אבער אפילו אין די טעג יצא הרע כל הגדול מחבירו יצרי גדול המעני איז אויף די גאס, מען גייט אהער מען גייט אהין, די גאסן זענען פיל, און אונז דארף מיר געדענקן אז אונז זעמער מרדכי צדיק און מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, און מיט די גרעסטן שטארקייט אנגיין וויאזוי א איד גייט אלעמאל און אכטונג געבן שמירה גבי שמירה שמירת עיניים מיט אלעס ארום און ארום שטייט ניאר אז די וואשן און מאמרים אויף פירם. אז מ'האט דאך א צדיק אויף די וועלט האט מען אים געמאכט גרויס כבוד אינמיטן די טעג פון די גזירה ווען אחשורוש האט דארט נישט געקענט שלאפן האט זיך דערמאנט אז מ'דארף גומל טוב זיין פאר מרדכי צדיק און האט אריינגערופן המן און המן האט אויף אהערגעשטעלט א הערליכע פאראדע מ'זאל אנטוהן דעם מענטש אשר המלך חפץ ביקורו מיט לבוש מלכות מ'זאל אים לאזן ארומפירן אויפן קעניג'ס פערד אליינס. און דאס איז וואס אונז זעהן מיר אין די פסוקים אפן, אבער אין מדרש ווערט געברענגט אין מדרש רבה אז מען האט באגלייט אויף אלע גאסן פון שושן הבירה, יעדע מלך האט דאך אזא אפטיילונג וואס האט וואס טוט אין מיוזיק ווען מען דארף זינגען פארן מלך, ווען מען מאכט א פאראדע פארן מלך, זאגט דער מדרש אז אכציג טויזנט כלי זמר. זענען נאכגעגאנגען מרדכי הצדיק, מען איז געשטאנען מען האט געקוקט פון אלע פענסטערס פון אלע דעכער פון אלע פארטשעס מען האט זיך איבעראל געהאנגען און אכציג טויזנט שרי המלך האבן אויסגעשריגן כחו יעש אלוהיש אשר המלך חפץ ביקרו. זאגט דער יהרץ דבש, א יעדע איד דארף זיך דאס יעדן טאג מאכן א חשבון ווען ער קומט אריין אין בית מדרש און ער טוט וואס דער אייבערשטער וויל ער נעמט ארויס די טלית ותפילין, אז ס'וועט קומען א צייט וואס דאס וועט זיך אפשפילן אינעם אמת'ן וועלט, אינעם נצחיות'דיגן וועלט, מ'וועט ארויפבאגרייטן זיין נשמה, ס'וועלן שטיין רבעי רבבות מלאכי המעלה פון אלע זייטן, און מ'וועט אויסשרייען, דא קומט א איד וואס האט געטון די רצון השם! אויב דאס איז געזאגט געווארן אויף מצוות וואס קומט אונז אן לייכט, וואס אונז זעמער געוואוינט על אחת כמה וכמה, ווען שטייט א איד, ער גייט אויף די גאס, און ס'גליסט אים זייער שטארק, און ס'איז היינט אביסל אן אנדערע סארט טאג, ער וויל נאר געבן נאר א האלבע בליק, אבער ניין! ער מאכט זיך צו די אויגן, צו ער דרייט זיך אוועק דעם קאפ, צו ער מאכט זיך פארנומען מיט אנדערע זאכן אז ער זאל בכלל נישט האבן די נסיון, אבער די תכלית הדברים איז אז ער איז דורכגעגאנגען א טאג, און ער איז נישט נכשל געווארן מיט קיין רי עשירה, ער האט זיך געשטארקט פארן אייבערשטן, צומאל איז עס אנגעקומען מורא'דיג שווער, וויאזוי וועט מען שרייען אויף אים און אויף יענע וועלט, די אלע מלאכים מימין ומשמאל פון אלע זייטן, כחו יא יאסעלע איש אשר המלך דער מלך מלכי המלכים,